Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Mano iluongo ni nyaranjeli. Ma iluongo ni nyaranjeli. Eh? Nyaranjeli okwako mokwako jodalawa te. Iluongo ni nyaranjeli okwako nyoche waromogo mana jaman e stage kacha. Nuromo kode stage mapenja. Ah, mpesa ma, ma... Ni, ingene mpesa ma jaman kidhi through. Eh. Kopo ni dwa dhi UK kata matin. Eh, kama use soda. London, kama use soda no. Eh. Kama dan use garingo cha. Eh, Hijo. Eh. Kama dan ngado ne jiringo matumbo matumbo. Ang'e. Kama jangad matumbo. Eh. Mucha yude, ne jangad matumbo. Eh.

Miwa oporo mondo miwa sadaka. Miwa ne oporo mondo miwa sadaka. Give us that oporo.
In kok idwa tidhi. In ok wadwa. Katoja.
Katoja. Katoja. Mama wacho nang'o? Ni mondo ji owarre. Katoja. Polo wuoyo nang'o? Mano mano mani. www.katoni yayo ineno poro Eh. ma poro mane kwarwa wenda Eh. diere mane pod asomo kanyako somo gi maber ahinya nyaka luori nyagidu Joma dhiyo Nairobi buore dhumos na penina. Eh, an naluoro Nairobi chon, Katunja. Ing'e ni diere mane wadonjo Nairobi, Eh. yulo. Mm. Ne nitiere gik moko mane iluongo niya, Eh, Ka- Kenya bus. eh. Kenya bus norumo, rumo kitam. Rumo kitam. Iwinjo kata pieni ube norumo, pieni.
Rumo kitambo. Ng'eyo chama ma wang'eyo eh, chama chama chama chama weri gi chama moko mamon eh. chama moko nitie mamon kaka chama mar pien union mamon eh. na Kenya mago chama mamon chama mantie en ma baba. Ero.
Hey, eh, Katunja. Ka, yeah, onyul.
Oselokore wan kare ne wabiro Nairobi ka jogi otieko. Ini biro Nairobi kaka diere mane wa wa gini mane wapielo to eh. wakawo chieth wakete jwala to wawiro wawiro wiro to wawito kibira kocha nyaka ne baba. An koro nasekelo nicho.
O mano koro Raila ne wuoyo. Eh.
Eh, ah.

Dr. Kogwodo wuon. Was, no, former Dr. Kogwodo. Waziri wa Waziri and Assistant Minister of Women Group. Women Group.
He. Eh, brother, in gi title mang'eny. An gi title, ing'eyo diere mani iluonga ni Dr. Kogwodo Katunja, Katunja mwenyewe. Katunja mwenyewe.
Katunja mwenyewe, Katunja obedo kama. Kama.
Ne!
Eri moro wang'i kanyo, Katunja Pete, obedo. pete, pete, pete no. Ei, pete. Pete. Pete kende. Pete kende we tugo go milion abiriyo gi nus. Kofia milion aboro. An manyacha kwano kaunti ma Homa Bay.
Tokera Akuba manyi. Akuba ok nyamanya, Akuba mano miya chek. Ah. Sasa giri mane wange lit ya. Wange yote le. Ah, kare mena jogi oriti. Eh. Agon oriti gi wachni. Mm. Ma WW kotunya. Mm. Wuon tipo. Mm. Koro in ka tipo ni oran to manya. Ka tipo ni oran, eh. in inyalo bedo ng'ama ber but tipo ni oran. Tipo ni oran. Eh. Koro iparo ni wuotho to kare tipo ni oran. Kare tipo ni ma wuotho.
Oran. Samoro tipo ni madho soda kamoro. Tipo ni madho soda Uganda. Tipo. To iti in ka. To in ka. Ki Kai, kecha nyaka nwa bi ka piem wa modho. To tipo wa samoro modho sodo se chamo nyaka gweno. We gweno, tipo se chamo nyaka nguro. Musuore.
Moluokore. Moidho punda. tipo winyo mamit. Tipo idho punda, tipo yomba, kaw ni kaonge didhi, swai ni dhi ter mon.